Merhaba ji we re şeva û xweş be înşela bi xêr û xweşî bin. Çeka xwe hazir kin werin em mesela xwe yî şev bêşin rostî mesela me yî şev çaka pir geran dixwaze. Çiku mesela me yî şev zêdê xerîb û ecîb e xwe hazir kin vir de werin em dest pê bikin. Mesela me ser mêrkekî nivxa Ridwan e tacirê qumaşe ye tacireyên cêw e cêw difroşe. Mihelê xwe yê cî wî li mentiqeke şe'bî li Misrê ye. Û yek car no qîskek hebû di ber de diçû dihot, diçû xirot mirot di molê xwe dikirî, tişmiş dikirî ji mol ro. Di ber di konê wî ro derbist bi vî qîska umrî xwe hejdeh salî û nêv xwe jî Selwa ye. Her ku di ber û derbist çû tu xirot dikirî, mêrik ew didî. Ê çavê mêrik lê ket yanî jê hez kir, yanî kete qêf. Robû ser pirs kir.

Al min Mulk Wefik bû nidonekê. Heyatê wan xweş derbas bû. Sê zor, sê qîz anîn û du kur anîn. Û sal derbas bin, zor mezin dibin. Qîz ku mezin nifxa sirê ye, xurta kete ser, zewicî çû, xwedê lê sitiron, ti nema. Fetrok derbas bê, xurtek tê ser qîzê wî dinê ê didiya û nivî qîzikê jî mûne ye. Qîskê didiya û vê ji tîcaret xelos kirî û xorta ket hate ser nifxa Seyîd bû. Va Seyîd ji an terîqî xelkê qîzik ew kir sar pirs kir û goşt da vê molbotê qîzka kê çû serê wî wela qîzikê nos nake ne qîzik wî nos dike. Ku vat kevê hindir kê were ixtê were ser qîzikê qîzikê bibîne Çavê û malbatên qîzikê û dêyekê li wî xortî dikevin bo dilat bin. Divê yekî çi qasî xweşik e, bi şexsiyê dirêj e, pûr xwê dirêj e. Bînê betelê sînemê ye. Bi şexsî zexm e, şexsî xwê ew e bo bînê yê riyadî. Edelat me edelat sedmê bûn û çêdibin ji ser şikilî wî heybet e pêrê. Şikîl xwê bi heybet e, wê xweşik e. Melamehê xwe jî cazibî tê de heye. Yanî kîwî dibîne aşiqê dibin hîngî xwe aşike kurk. Qîzik cuda qoyil dibe û dî qîzikê jî qoyil dibe. Me eno qîzikê tu cara ew nedîya. Yanî an tirîqê jinan e dîsa jî qoyil dibe. Yanî qîzik dibe erê û dî qîzikê jî dibe erê. Bavik pirs dike dibê tu çi korî dikî çi nakî. Wela kurk dibêje xwendin xwendinê min ne ew e. Ew ne xericê kulî me. Yanî min ne cum'e, ne xwendin, ne muwezefim û ne tiştek. Me yûmîyo dişixulim. Ji xwe re biyûmîyo. Ya di şixul dest min ketî, min şixulî me. Ti nebî ez rûniştî me. Hêdî hêdî ez ji xwe re cihêzê xwe xwe çê dikim. Ê nefs xwe yanî çê dikim û nî xwe tope ser hev dikim. Ê bavik ku ez wele mustehîle qîzê xwe bivîdim. Vo mêr ku sebek ku hûn dibên xweşik e.

û wê sibe de pê re yardim dike yanî bi wezifê pê re yardim dike nêzika wan nebe bira hev dibixwazin yanî elmim jin jinik pir ser de çû mêrik bi zorê qane kirin do heta ku mêrik got erê mêrik mecbûr ma got erê ma ino mêrik dibê dilî min li vî kurkî tewrûnane dibê min ji vî kurkî hez nekir dibê ma çi îş te pê te jê hez bikî nekî ma qîzê te jê hez kirî ê mêrik got zirotine.

ê wi qoso dimîne dimîne û çi şûrê dikin ser çi şûrê dikin ê em kê bizewicin heme wenî bikin heme molê wenî bikin heme nizom çi bikin e û vo şûr mûrê wenê ew dizgirtê xwe û diyê dizgirtê xwe ji xwe rû dinin serin vo şûr mûrê wenî dikin ro derbos dibin û vo mesela hîn pir dirêj dike.

Ji ber ket molê we de ye. Milet di nêrî zêde ji hed derxist hêno bo bikire dibê vano bizewicîne yanî nabê wanî. Eyb e yanî hêdino. Wela bavik dibêje ez dibêjim ji wan re. Yanî dibê min ji kurr re gotî yanî mirov bavik hêdina lem mehdikê, çitkê yanî ji

Hû bî wextê ku tê kevê mol jinê xwe tê pêşî wî istiqbol dike ti bi xêro tî ji te re çi şîvê deynim ji te re xornê deynim almim kete hundir jino xwe nedî bond dike bond dike emirî jinikê jî hema hema tolî niyê mezin e bil emir yanî tolî çelî yanî kêm di pêncavê ye. Po bondkê bondkê jinika nê li mol e. Ne ji edetê jinikê jinika nê li mol be tim tê mol e la jinê xwe li mol e tê pêşî. Bong kir bong kir jinik nerî. Tu ne min kurê xwe çi kete ndir. Got kurê min diyo te konî. Got wela babo ji ber tu vê sibê wexto ku derketî çû şixul diyo min mi dî cihêzê xwişkê min top dike xirod mirod top dike û bi xwe re bir û derket çû.

Î sebeb çî sebeb çi mêrg dorê lê digerê dorê li bo merî xwe lê digerê dorê tew şir to roj dibêje jin û mişte xirodî xwe gî birî û çî ê hîn ji vî xerîbtir seyid jî teniş seyid jî windo bîye ji qîzo xwe dibê babo ne seyid telefon dike ne seyid têm cem e seyid hêdino tine bo vik Dibe ew qîzik dibe bo ez telefonê sey dikim tewl min vano gerinê. Bavik difikirê difikirê ne jina xwe heye ne seyîd heye dibe he hîn nidikevê qêf. Dibe me an dixevana heta na min xew do girtine. Va ekîd bêro revîyoye.

Ku çi rê de ez dem birivin. Ê kurik got tiştak no bê bibar em birivin. Tema voyê pere didizî dido kurik ji mêrî xwe. Voyê xirûd mesrefê mûl tim dido wer di pere li kurik xerc dikir. Kurik jî hûbî tim pero jê koş kir. Kurik jê re dibê erê û tema kurik menfeê xwe yê modî jê yanî pere pir jê koş dikir. Kurik got erê tiştak no bê were em birivin. Rûstîn dirivin dorînciyekî dûr li Misir. Jêr molekê digirê kîrî dike teban ser hesabî jinikê jêr molekê digirê û jêr wê di delilîne ê mehek di di sise perê xwe xelas dibe pere hindik dimîne êdî êdî pere namîne ê di nêrê pere namîne kê çi bikê divê ez kê xweş dûna ji vê xelas bikima pere jî pêro namû vê bîr.

Bolê xwe rind didê won didê rost kurk wer got kê. Bol xwe didê kurk rost dinê rê qîz gotînê mol. Badî ku fehm dikê dorî wî wocih dikê. Dibê min bihîstin û tu min xîyanetî dikî tu piştî min qîz gotînî mol e. Gû min sebete dinê gîtar gon zorî xwe qîzê xwe.

Heta dibim salo gerek ji te re bêjim ya hecê, min ku dorîka pîrê dibê min pir xulqê xwe li te dirêj kir, min bolê xwe li te dirêj kir, min heto niho te tehmûl kir se bi xotirî perê te, dêyaka mezinî bil emir, yanî ez ji te estegrab dibim, ecê moy dibim, çi tu vir.

Li te binêrim li ti rûvî emrî te bî pênce sol û kê te bim tixtur û bînim fikrê te bê çi ez kê te bixozime wela qusirê nenêre li kom te bixozim tu pîreke mezin bî emrî te çî bî çî bê nez hetê xwe min heto ne desa be perê te te tehmûl dikir te pere di do min te li min serf dikir erê perê te qedîyon ez kê te çi bikime tu ji min re nobî hêdî. Tu here cî xwe here mol di zorî xwe here molê xwe vegere ser zorî xwe behdî vê emrî vê ne ji heatê xwe eîş bi. Tu ya ke mezinî wan nikom li te binêrin. Yanî fikrê te bên fi perê me qedî ez kêro bim bişixulim yekê pîreke bîne te binêrin me. Min gî xwe temam kirî herim misteşfa û werim û li pîrê binêrim. Ku vî wanî ve dibî sê anî bû dila dibe. Hişt dorê sersêre. Xwe bûrla dike. Divê şûnê xwe be. Yanî min fiqoso min nizom bû ez kê yanî heqê wî pir giran bidime. Vê xiyanetî ku li qîzê xwe kirî wê. Ra divê dirivê li mitbaxê. Kêrekî me zind tîne û li mêrik dixe û li mêrik dixe mêrik ew dike mêrik li ber dikeve. Kevê erdê wergo hîn dilî xwe rehet nobe. Bi gezo wo dermerê nezîfî ku mêrik lo çêdibê. Mêrik gez dikê xûnê mêrik dimijê. Wergo di rivê ziqoqê. Bona mela dike. Dibê werin werin hinek ser me de hotiyê. Ê mela dino cil milê xwe gî xûne zonê nû wê kiriye. Tên kurk dişîne îshofê û jinikê jî dibin dibin şirto Dibe. Wela mêrik hewl dikin lê mêrik hîn nemiriye. Mêrik bes dikeve yenî xeybû be lê dixeribe lê yenî. Mêrik di hesê vê meselê gîj wan re dibêje. Dibê ji te ez niketime molê wina, dibê ez zotim ser qîzê wina dibê wê çov berdo min. Dibê ji rîyakê de çov berdo min. Dibê tim wê ez ew kirim. Were û ez mesref li min dikir û pere dido, min û derdê xwe ji min re gû, min gû em birivin, min gû ez e wenî bikim. Elmim divê çi kirgî wê kir wê ile min gû qîzê xwe qîzê min biterkîne ez û te em herin. Oxirî divê çi kir wê kir dîsa ve pere û mij qewîl bû. Perê xwe ne moskil ne hetê xwe vinî moskil wê emrî xwe yê vê pîrê re derbas bikim.

Derket kesekî xwe tenê xehatê xwe gî xesir kir, molbotê xwe gî xesir kir, gî bi windo kir, hîn kesekî xwe nemû. Yên ji hepsê derket jî tenê pê de herê. Heqaretê ku wê kirî, tiştê ku wê kirî, xiyonetê ku li qîzê xwe kirî, sebe tiştekî nezokî Bûdlelgî kî ev vû ne xiyanetî vû bûdlelgî ye. Enî vû ji şerî hûn ji hedî xwe derketiye. Enî merî qîzê qemîşe qîzê xwe dike robe xiyanetî li qîzê xwe bike. Ji te mesela vê jinkê jî vû bû. Mesela me hew bû înşela we eciband ku eciband ji bîr nekin. Qenatê min de îştîrak bibin vê vîdeoyê bela kin ber her kes jê faydê bimîne bibîne. Û şeva we bimîne bi xêr û xweşî û şev xweş.